hi ku enta ku na ku na joy mm. ya mi ni vona ka mina ya mi n'wi swila like ya nakusisa ya se pastor mafenya mm, ya vukona ya loko a vulavula u fast a nga hlweli a nga jilajili loko hi vulavula wa swi khoma swilo loko hi n'wi byela and she's creative um eh, bot Ah, mina ni vona ku ri kahle. Na hi set leri a ni ku ra xena ma vona ku ze ni ko ku ri yena. Mara na hi set ra yena tani a nga tluli un'wa mhani loyi. Ah ya na twisisa. Yeah. Se he bot ya i yini lexi nga mi hleketisa ku mi tumbuluxa swilo leswiwani swo actor actor. Like ah, Mafenya production. Eh. Like taleta yi sungule na ma pastor na malume ku acting la. Yi Ah, sungule na like- malume. Malume va sungule va actor ivi va a va kumeka ka mashoxa va heta se va tala ka ngomgomi va kumeka ku ri se va kumela va kumeka na mina Yeah. va va munhu wo actor na vona se like ivi kumeka ku ri na mina ni na power for ku actor no ve ni nghena Eh. Mm. Eh, ba power yin'we yikulu ngopfu swi kumeka ku ri swi phusha ngopfu swilo leswiwani Yeah, hi power na mutivi hi book. se pastor mafenya Eh? i yini lexi nga mi endla ku mi tumbuluxa swilo leswiwani swo acta leswi Eh, loko na ha ri xikolweni ka grade seven eh, Eh, thicara a hi- a endla tidrama so loko hi endla tidrama a va ni themendela se ku va na siku rin'wana va ni va ni vitana eh, le staff va ku i wena swo act-a swi le ngatini kumbexana loko wo pfula TikTok swi nga wu phusha swi ya kun'wana swi ta wu veka kun'wana ya na twisisa eh bot a mina leswo act-a a va ri ku act-eni Pastor Mafenya na Sapu a Nhoveni tiphati leta to sungula va ha tola kuma leti ni fike ni swi navela na ku mina na ku va kha va vuya Nhoveni ni va hlanganisile no ni hlangana na vona va ku va hete ku heta kambe nhova yin'wana ya hala ka magayisi halaya va ku va hete ku heta ndzi heta ni vuya kahle se hete siku rin'wana na hekta ni mbale na xikipa xin'wana xa matric va nga ni xinge hi xona ku ni mbala matric ni nga se za ni fika Eh. ya ni vhete ni va fika va ni nyika nyaphati yin'we ni ti vona ku ni na power a ni Ya, tlholiwi power. se ni heta ni ni va ni Ya. khothinyiwini kokwani lava va vhe va ku vo kokwani problem na va ni kuza le ku kuteni ve ri muzaya a ni va voni ri na muzaya wa vona Eh. mara ya gogo mara se so He boti. Majolo. Eish. Ku jola na jola mara like ya swona swi swa lungha mara eish like a ni joli. Yeah. Why mi nga joli boti? Ah like na chava. Okay. Se malume wa surprise ke. Hey, ah ni nge vuli xikarhi ka vanhu ku na John. Hey. Ma kuma madam va ri na un'wana. Ah, ba ni na John. I love my wife. Se n'wina Ah, mina ni joli ni vona nga ku na ku no jola ma vona swi nga disturb a community leya hina nga act so se ni vona nga ku na ku no jola swi nga disturb mara ku jola ni yona na jola na jolson a hi xona a hi xona wa lava ku ti relationship ta masiku lama to lava u pfuka na poto kha u vutisa ku ha ha jola ko me a ni namuntlha ni vutisangi kumbe wa kumbe hi chayini ma swona Yeah. Hey, Malum. Hey, Malum. What on? Lol. Hey bot, Yeah. hi ku ya hi n'wina. Yeah. Mi ri yini ka tipolota n'wini ta ka TikTok? Ti-followers tona na ti vona like ni nga la ku va khensa ku ri va hi followa va ya mahlweni ya khensa na sapoto leyi vengele ku hi endleleni ka yona eh. ya so pastor mafenya hi ku ya hi n'wina ke ya a va follow ku ya mahlweni sweswo ntsena ta ah, ah, Mi ta a ni voni gimeta swin'wana. kwala. a ni swi voni swin'wana ya hi ta ka n'wina bot Ah, mina ni ta ku ri a va goloki a mahlweni a khensa mara ni vona swi swin'wana a va hamba va va sungula ku ba video lava va ku ri va va vanhu vo ekita na vona ni tikume hi joyinini hi vuye hi ba yin'wani va ku hi ku hi hava vanhu vo ekita na vona a mara hetele hi tikuma hi ku mina cameraman vuxaka ma vona hikuva hi kha hi ba video tete a nga- a nga comment ka tiktok a ku tata mina ta va cameraman ya ni ta ku na n'wi khensa na xaka ne Nice, nice, nice. ya ha mi khensa ti-followers ta hina ta ka tiktok a ne hi ta yi tsema kwala ya ya ya cameraman